vawi makete laha a hlamula hi le ka g1 sodimakamu channel channel leyi nga number one misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi ririmi ra xitsonga hi hi kurisa ririmi ra ka hina aka channel leyiwani a hi tirhisi tindzimi tin'wanyani unless ku ta munhu wa ririmi rin'wanyani ri na contact ya ku khomeka ya ku phuxa ndhavuko um wa ka vona na vona hi nga va promoter marara hina hi tirhisa ngopfu ririmi ra xitsonga e, emanyingosi mi tshama mi byi twa byi cherhani lebya bya ku i mean like really ya ya na na vativi ni hlangana ngopfu na vo tala ngopfu se loko byi biwa byi rila byi ri a ni wila phela ku tonga hi fanekele hi swi aplaya na laha se xiyimo xi nga ku tikeni ya um mi rhandza yini evuton'wini hi manyingosi
eh ni rhandza ku acta ne a swi wayi ka ku acta mi nga tlheli eh ni rhandza comedian mi comedian kumbe mo swi rhandza eh kumbe mo lwela a hi swi no lwela
no lwela kahle kahle ya ya no lwela ni rhandza swilo swimbirhi leswiwa na music na wona blind mm. ya na music na wona hi swin'wana swona music mi rhandza ku endla yini wona ku yingisela kumbe ku chaya eh ku ku ku ku kahle kahle ku va mina ku tlanga ni tlangela vanhu kahle ni va DJ actually so Okay. okay. ya ni ni ni teka ni va DJ actually Okay. ya hi swona leswi ni ti byelaka swona vuton'wini bya mina eh loko ka 2022 leyi walo no va until ni za ni ni ni xikwembu xi ni vitana ni leswi ni navelaka swona ta famba hi ndlela ya comedian ta famba hi ndlela ya vu dj ta famba hi ndlela xikwembu xi mi vitana vula njhani hayi ni vula loko se ntirho leyi tsala phela a lwa na ta fesa mamhandla ra dan something mi vula loko mi lova eh loko ni no phela na loko xi mi ya va mi suka sweswi ne mi ya va mfundhisi mi ri xilo mi vitana that's why ni lava ku swi twisisa oh. mi vula hi ndlela yihi oh. oh, mi vula leswaku swo xi mi vitana mi nga ha vuyi nga ha vuyi matweleni ni va ni hlayisa le ndla yini na yini na yini ene xin'wana ni ni munhu lava ku kuma gani ta tigigi mm. ndza ti rhamba ti-artist vo fana va dyiwa nsoli makamu vo fana va makhadzi um maswesesi mo ni mi correcta kun'wanyana ene ene nxoko a hi n'wina ntsena mi nga swi tiviku ne mm, mm. dyiwa nsoli makamu eh. a hi nqambi okay qambi i soli makamu kahle kahle ni movement okay dyiwa nsoli makamu a hi artist okay artist i soli makama oh soli makama na hiv makhen yes i vanhu vambirhi yes oh, okay g1 soli makama eh. se hi swin'wana swilo oh okay eh. ya na swi na swi twisisa ya eh. ya na na ni vona na ti-album ta koho ti fambisa ku yini layana swa ni hatla ni tlhela ni vuya na le kona hiv makhen ya so hi sweswi ni swi lavela ku tikuma ka ni ta ti-gig and i think um na xivona xin'wana xa mina leswi swiwana ni a swi navela ku hi good friday ni endla gig yin'wanyani ne yo hisa ngopfu ya gig yi hisisiwa hi yini manyikosi a yi swa hi tinqambi ta straight okay ya leti mi mi kuma ku eh, na vanhu va ti rhandza so ene na swi tiva ku eh, eh, ti bala munanga lowu aka ma yi twisisa ya hi nandzisa hi sweswo ma swi kota ku yimbelela swo yimbelela ni swi koti mara ni nga try ku vulavulela kunene nghombeni ano mavo tinghoma swo vulavulela kunene so eh ni nga ni vulavula kunene ni nga swi endla leswi ku vulavula njhani ku Yes. vulavula swa hambana ku na leswa swa vo comrade xigevenga ne Yeah. swa ku vulavula so ku na leswa swo dj mfundhisi se mi vula leswa njhani n'wini ya van'wana swi va tije mfundhisinyana ni nga zavazava yosonyana leswi anto ni nga lunghi vhele no hi zameleni nyana xipisane phela mi nga kuma ku ku na va ntokoto studios laha va- va- va- mi nga kuma laki mve miya miya miya Vona swa tikhomedi, ne?
Eh. Vona swa tikhomedi, Eh, ne? mi nga mi nga kuma laki mi tikuma mi nghenile Yeah. mi nga tikuma mi nghene studio hi beleni nyana rinsimu 30 seconds

kahlekahle mhata na problem leswiwani na problem ya ku a ni tivi ku ni ngo ba ya ya ya ya ya house or ni nga ba rap or ni nga ba xigaza na ba Yi- yin'wana na yin'wana hi manyikosi leyi mi lavaka ku mi twa ku yi mi endla mi va ni nga ndlela comfortable unga phuntanyana mara va yingiseri mi ri yini vanhu lava yingiseri va ri ni- ni- ni- ni endla so Yeah. okay um okay on rhangata leya rap kae okay ya yeah yeah ya emanyikosi lowani sweswo ma ni vona vhele ni tshamile ni tshame na jiwani lawani kutsewu loko ni tshame swowani lawani gayisi swa kala swo fana na leswiwani mafethu so nkarhi wun'wana loko i ri ku hanyeni evuton'wini gayisi i fanele u swi tiva ku i tshama na vanhu va njhani gayisi ku ri loko i tshama na vanhu vo yiva gayisi na wena dayela u yiva gayisi loko u tshama na vanhu vo kahle ku va kota ku wu acta na wena exikoku sungulani phela ni sungula kahle ni a mi ri ku endleni a na ha practice Oh, okay. a na ha practice Yeah. a ni sa leswi kombisa swani ke rhange practice ya Kombisa, eh, ma ha ri ma ha ri behind the Eh. scene nghenani sweswi eh se na nghena Ah, la no practice la ku ni nga swi endla na Ma- ya ma- matagweta endla njhani hi manyiko sine ya hi ba rin'we ra rap hi ba rin'we ra gospel hi ba rin'we ra xigaza hi twa ku mi fita ngopfu kwihi okay a hi rhangeni hi rap hi rap ne ya okay Eh loko i ri munhu evuton'wini i fanele u swi tiva ku u hanya ka vutomi bya njhani na ku i tshama na vamani no ku lava ku vona vanghana va wena i vona ni vona lava i hanyaka na vona ku munhu i munhu wa njhani sweswiwani mina ni munhu un'wanyana sweswiwa i kuma ku loko u lava ku chuza ku wena i lava ku rhepa or wena u lava ku acta or u lava ku yiva loko u tshama na vanhu vo yiva u ta hela u yiva loko u tshama na vanhu vo yimbelela u ta tshama na wena u ah, hi rap xi blind a swi nga ha ze swi mi ta heka tin'wana eh, mara hi lava ku va xo hi ku mi ta kuma ku loko se mi nghena ka gospel vanhu va kateka va sungula ku rila va tsandzeka no commenta hi ti-comment mara ya rap ne one hundred percentbitikahlenisikwahayi leswo chansa ni nga mi flowa hi ndlela le ene lexi ni xi rhandzaka hi swona loko vanhu a va nga mi vonangi va mi twa mikhami xipidi lexi mi fambaka hi xona Yeah. a va ta ku mi lo ngeteleriwa hi- hi hi computer sweswi va swi twa ku mo flowa ya ya a hi ngheneleni gospel gospel
haleluya jehova la nga le henhla ka Oh, I didn't. I gospel said no. That's a gospel in it. When I publish poem. You sure? So you publish poem.
Okay, competition no jala la kuhleka manje. I know say, I know. Ai sungurise. Kuna kuna kuna manu van'wanyana ne. Eh. Ni nga ze manu va be joke siku rin'wana loko va va bye ku va miyela kuhleka ne. Va ku simuni na mina ni endla that. Yeah.

ni nga yi vuyisa nyana ka rap ka ku rap liyani yi to va gani va va slow laha no vulavula kunene as ni ya mi hlamusela fana no gani ku ku ta ciniwa lembe leri na mi byela magadzo na hina hi zaza hi titwiso hi humesa tinsimu na hino I khale ka hi vona van'wanyana na hina hi ta za hi ti zamo as long va hi bela ti-beat na hina hi ta ci na mi byela lembe leri ra 22 ayi mara se na mivise va ta ni no trendisa hi no mi mi qamba vanhu sweswi mi le ku qambeni ka hlahla polen na na princess mi qamba vanhu hi ngoma yo sungula hi manyekos Eh, bota mi lava leji vana Eh. nga ti beat mi kahle kahle ni ni kuma beat ni khome na mic ne Yeah. ni ka ni twa ni- ni- a ni ti beat i ku fambela na swi- na leswi nga la ni nga hleka phela xa cinca cinca xa na lexi xa na lexi- Xa sasekisa. eh na ti voice voice yes Mm. na ku na leader yin'wana va ri i autotune Okay. Eh, ya kota ku sasekisa voice ya n'wina yi tlhe yi twana ngaku mo rilanyana like. Oh, okay. yi va na that vavavum hayi no ho ni komba ku ringeta risimu nyana single track this year ya mm.
okay eh, emanyikos mi twa nga ku nyiko ya n'wi i yini loko mi ta hami comedian mo lwela okay. ami musician mo lwela okay me jiwa ni mubyesi n'wana mm. mina n'wana ma na chansa
i nyiko ya n'wina ya mina na chansa hi jiwani xin'wana xin'wana ni fosta ku ni fanele ni xi endla xi nga ni tsandzi a na ku tsandzeka mina jiwani
okay eh, eh, eh, no a ya mina hi fikisa sweswo makumu ka nongonoko wa hina hi le ka jiwa nsoli maka mu channel channel leyi nga number one misava hinkwayo ku mi tisela swa kahle inkomu jikelele
Fine. I'll do it myself.